טייערע אידן, איך האב געהערט פון מורי ורבי הגאון הגדול ר' דוד דולעווסקי זכר צדיק לברכה דער גערער ראש ישיבה וואס האט עוסק געווען דא אין בויען די גערער ישיבות, ער האט אויך געטון אט די פאנדרעיזינג, האט ער געטראפן א איד און האט אים משכנע געווען ער זאל מנדב זיין א צימעלע לנשמת זיין איין בן יחיד וואס ער האט פארלוירן נעבעך ביי די וועלט מלחמה, און דער איד האט צוגעזאגט, רבי דוד איז ארויף געקומען צו אים אינדערהיים, ער איז געזעצן ביי אים ביים טיש, און מען איז געקומען צו מסדר זיין די נוסח פון די פלעק וואס מען וועט לייגן אין דעם צימער, און רבי דוד האט געזעצן און געשריבן, און ער זאגט אים, סא וואס איז די נאמען פון דיין זון? דער איד איז געבליבן שטיל, און רבי דוד הייבט אויף די קאפ און ער זאגט אים, די נאמען פון אייער זון וואס איז געהארגעט געווארן. און דער זעט ווי דער איד קראצט די קאפ, רבי דוד זאגט אים אייער זון'ס נאמען, דער איד איז געווארן ווייס, ער האט אנגעהויבן צו ציטערן, ער האט אויסגעבראכן אין א געוויין, אין א יאמערליכע געוויין, ר' דוד איז געווען שאקירט, ער זאגט איך האב נאר געפרעגט אייער זוהן'ס נאמען, ער זאגט ר' דוד איך קען עס נישט גלייבן, איך פרוביר זיך צו דערמאנען, איך קען זיך נישט דערמאנען, איך האב פארגעסן מיין זוהן'ס נאמען, איך האב נישט קיין אנדערע וועג ווי עס אפטייטשן אז ס'איז אזא ווייטאג, ס'איז אזא וואונד, ס'איז אזא בלוטיגע ריס ביי מיר, אז איך האב עס אזוי צודרוקט ביי מיר אז איך האב אינגאנצן פארגעסן די נאמען, איך קען נישט גלייבן, איך געדענק נישט די נאמען פון מיין איינציגע זוהן! און דער איד האט אזוי געכליפערט און געוויינט און רבי דוד איז געזעצן און געוויינט מיט אים, און רבי דוד זאגט יענע מינוט האב איך געהאט א בליץ אין קאפ, רבונו של עולם מיר אידן זאגן ביי שחרית יעדן מאנטאג און דאנערשטאג הבית משמים און ריי רבונו של עולם קוק אראפ פון הימל און זע ווי מיר לעג וקלס ביי גוים זענען אזוי דערנידערט און אזוי פארשעמט צווישן אומות העולם. נחשבני כצאן לטבח יבול להרוג לאבד למכה לחרפה, אונז זענען אזוי ווי שאף, מען הרג'ט אונז, מען פארגיסט אונזער בלוט, מען מארדעוועט אונז, און אפילו מיר גלייבן און מיר ווייסן אז אלץ קומט פון דיר רבונו של עולם, אבער וכל זאת שמך לא שכחתני, מיר האבן קיינמאל נישט פארגעסן דיין נאמען ווי ווייטאגליך, ווי בלוטיג ס'איז. ווייל די ליבשאפט, די קשר צו דיר לעבט און מיר געדענקען דיין נאמען און דערפאר טוען מיר בעטן, טאטע, נא אל תשכחני, פארגעס אונז אויך נישט. טייערע אידן, ס'איז דא אזויפיל מאל אז מען רעדט פון זיך היטן, שמירת עיניים, און זיך פירן בקדושה, און אזויפיל מאל פילן אונז אונז פאלן, אונז האבן זיך נישט געפירט ווי ס'דארף צו זיין, אונז האבן גורם געווען צער צום שכינה, ווייטאג אויבן. אבער מיר דארפן צו וויסן דער רבונו של עולם געדענקט אונז, ער ווייסט און פארגעסט נישט אונזער נאמען, דער ליבשאפט לעבט. אין גלות מצרים וואס דער זוהר הקדוש זאגט ס'געווען דער שורש פון אלע גלויות זענען אונז געפאלן אין נידריגע נידריגע און ממתות שערי טומאה, אבער דער רבונו של עולם האט קיינמאל נישט פארגעסן אונזער נאמען און ער האט געזאגט בני בכורי ישראל ביסט באליבט איך געדענק דיין נאמען איך פארגעס נישט פון דיר. ס'לעבט אויף אייביג מיט א נצחיות און אפילו דו פילסט ביסט געפאלן מדריגות האסט זיך נישט געפירט ווי ס'דארף צו זיין, הער נישט אויף, פאל נישט אריין אין ייאוש, זיי ממשיך זיך צו שלאגן, זיך צו רייסן, צו זיין גרייט צו גיסן בלוט, זיך צו היטן פאר'ן אייבערשטן, און דעמאלסט וועלן אונז געווינען אין דער ליבשאפט.